Cacharos Cantilena, tagħti bidu billi ssostni li Pietru Cacharu huwa l-ewwel filosfu magħruf f'Malta s'issa. Xi jġegħlek tistqarr dan? Il-kelma filosfu jsemmiha Brandan innifsu, dak li kiteb il-verżjoni tal-Cantilena li għandna llum. Issa il-kelma filosfu u filosofija nbidlet maż-żmien, qabel kienu jifhmu biha mod u mbagħad maż-żmien bidlet u llum nifhmu biha mod ieħor. Dak iż-żmien kienet tfisser minħabba li kien hemm kultura ta' umaniżmu, jiġifieri ma kinitx xi ħaġa tal-istudjużi biss, il-poplu kien jgħix l-umaniżmu bħalma llum ilkoll kemm aħna ngħixu l-utilitariżmu Amerikan ilkoll kemm aħna u l-pragmatiżmu Amerikan, hekk dak iż-żmien kien hemm l-umaniżmu. U Caxaru, Pietru, minn dak li nafu kemm mill-kantilena kif ukoll minn dokumenti oħrajn li għandna fl-arkivji, nafu li kellu l-ħsieb ta' dan l-umaniżmu. U allura jsejjaħlu filosfu. U aħna dik il-preċiżjoni ta' kelma, mhux qed issejjaħlu filosfu għal xejn Brandan, inqisuha bħala valida u allura wieħed mill-iktar naturalment magħrufin li Maltin li li nafu bihom tul l-istorja kollha tal-filosofija f'Malta. Il-fatt li l-Kantilena hija xogħol sabiħ bil-Malti għalik ma jfissirx sens ta' indipendenza iżda karatteristika ta' individwu li jixtieq ixandar l-identità tiegħu. Ma taħsibx li l-fatt li Pietru Caxaru kiteb bil-Malti ilsien twelidu, seta' kellu f'moħħu xi tip ta' għajta għall-indipendenza fejn ried joħloq b'xi mod kuxjenza għall-kitba bil-Malti? La waħda u lanqas l-oħra. L-ewwel nett ma naħsibx li l-fatt li kiteb bil-Malti u l-fatt li kiteb f'termini umanistiċi mhijiex għajta l-indipendenza. L-indipendenza ħafna ħafna ħafna snin wara ġiet meta Manuel Dimech fil-bidu tas-seklu 20 isemmi l-ħelsien u l-indipendenza kienet għadha stramba ħafna l Maltin li jaħsbu f'dan il-mod. Aħseb wara fis-seklu 16. Ma kien hemm ebda idea ta' indipendenza f'dan. wisq aktar li kellu xi idea li jaġevola l-lingwa Maltija jew kellu xi idea ta' li nżommu l-lingwa tagħna ma naħsibx li kellu dawn l-ideat. Uża l-Malti għaliex kienet parti minn dik il-kultura umanistika. Infatti ħafna mill-kitbiet tiegħu oħrajn huma bit-Taljan jew bil-Latin. u mbagħad idaħħlu xi kelma Maltija 'l hawn u 'l hemm. Għalkemm kienu jitkellmu l-Malti, imma ma kinitx il-lingwa tal-Kolti. U allura jużah bħala parti mill-filosofija eh, li kien hemm dak iż-żmien tal-umaniżmu, li kien parti minn rinaxximent ta' dak iż-żmien ma' sqallija dejjem mhux aħna, eh, dejjem meħuda minn sqallija u mill-rejiet mis-Slaten ta' Aragon. Iktar tard fl-istess artiklu tiegħek inti targumenta li l-kantilena m'għandha l-ebda rabta ma' twemmin reliġjuż, kif ukoll l-ebda referenza diretta mal-ħajja ta' Pietru Caxaru privatament, iżda ma' sitwazzjoni fil-ħajja ta' bniedem in ġenerali. Jiġifieri ma taqbilx ma' Wettinger li rabat il-kantilena ma' ħajjet Pietru Caxaru U xi fallimenti li seta' kien għaddej minnhom? Naħseb li jekk norbtuha mal-ħajja ta' Caxaru biss inkunu qed indejqu ħafna. Imma setgħet kienet hekk u tkun dejqa. Imma ma naħsibx li hu hekk. L-ewwel nett ma jużax lingwaġġ reliġjuż f'ebda parti minnha. Huwa parti minn din il-filosofija umanista u tkompli tikkonfermalna l-kelma li juża Brandan li dan huwa filosfu, filosfu umanista. Imbagħad, il-fatt li qed jieħu spunti minn ħajtu, qed jieħu spunti minn ħajtu, dan ma tistax inti titkellem mingħajr ma ma 'il barra mill-esperjenza tiegħek, fil-fatt Kaxar hu, Pietru kellu l-esperjenzi tiegħu, kellu l-esperjenzi anki ħuh u ġifieri jieħodhom minn hemmhekk, imma mhux qed jitkellem fuqhom as such, qed qed imbagħad jiġġeneralizza. U għalhekk jersaq aktar lejn dik li aħna nsejħulha filosofija, ġifieri mhux qed jibqa' fuq affarijiet partikulari imma qiegħed jiġġeneralizza. U din hija s-sabiħ tagħha din li qiegħed jieħu spunti mill-ħajja, mill-ħajja konkreta, imma qiegħed jibdilhom f'arti. f'arti u anki sa ċertu punt f'fantażija. Il-filosofija umanista tibda tagħmel raġunamenti li huma li ma ma jittieħdux mill-simboloġija jew mill-diskors reliġjuż. U fil-fatt fil-kantilena la jidħol Alla, la jidħol il-ħsieb divin, lanqas ma jara lill-bniedem bħala xi ħadd li qisu fuq mirkeb li qiegħed fuq baħar tad-destin jew tar-rieda divina. Le, qed jara ċirkustanzi u f'dawk iċ-ċirkustanzi qed jilmaħ ħwejjeġ ogħla metafiżiċi aħna nsejħulhom. Kien hemm minn qabel, pereżempju, il-waqgħa tal-ħajt jew tal-bini jew il-bini mibni fuq tafal jew anki l-xbieha li niżel ġo bir bħala xbiehat Bibliċi, per eżempju San Mattew li jitkellem fuq il-bini li jsemmi Ġesù li waqa' meta ġie u Għandek il-Ġeremija li kienu xeħtuh fil-bir u allura hemm dik l-idea tal-bir. Jiena naħseb huwa iktar litterali minn hekk imma Caxar u ma naħsibx li qed joħodhom f'sens bibliku komuni ħafna għax huwa xbiehat komuni ħafna imma ma naħsibx li qed joħodhom minn hemm. Jidher kif qalu studjużi oħra fosthom Brincat per eżempju li li kien hemm problema bil-ħitan ġo l-Imdina u li f'dak iż-żmien, lejn dak iż-żmien, waqgħu l-ħitan, waqgħu, niżlu, xi biċċiet mill-ħitan. U naħseb kienu minn hemm l-ispunt, kien totalment lajk, mhux reliġjuż li Pietru ħa l-ispunt tiegħu. Waqgħeti imramti.